Nilqakom għal podcast ieħor Conspiracy Theory, illum għandi persuna miegħi, persuna sabiħa minn barra u minn ġewwa, mhux wiċċ ġdid. Ħafna minnkom jafuha fl-industrija tal-wellness, aw min jafa mhux fl-industrija u min jafa fil-qasam sportiv. Somma tilbes ħafna kpiepel din il-mara sabiħa, din jisimha Ingrid Samut. U llum ħa nsiru nafu l-parti reżiljenti tagħha u nazzarda ngħid anki l-parti spiritwali tagħha. Kif inti Ingrid? Tajjeb ħafna, inti kif inti? Nirringrazzjaw l-Alla la idina. Efemni tajjeb, għaddejjin, hekk nħobbu. Ekku, għaddejjin, sissa għaddejjin. Provdilna, ekku ġi, naċċettaw. Ekku, ekku. Aħna insertajna ħajjitna ġieli qsamniha, qsamna minn quddiem xulxin, nafu lil xulxin imma qatt ma sirt nafek daqshekk viċin daqs dal-aħħar. U nħoss li kemm ilni li naf li sirt nafek, isni akkwistajt xi ħaġa extra bonus f'ħajti jien għax jiena nemmen illi illi n-nies illi niltaqgħu magħhom ħajjitna jarrikkixxuha. Aħna ngħinu l xulxin, nfejqu l xulxin, dem l-istess mm. affarijiet ngħidina. No man is an island u kull meta nsib persuna sabiħa li nsir nafa, ħajt inħossa arrikkixxi truħa mhm. naqri iktar. U inti waħda minn dawn in-nies sbieħ. Upgrade mela. Upgrade. Però xorta għandi kurżità biex inkun naf min kienet Ingrid. Mela, Ingrid. Naħseb jina Ingrid hija dik il-persuna li dejjem tiġġielet kontra l-kurrent. Naħseb. Le, le, le. Eħe, jina nħoss li eħe, Ingrid kemmilni f'dal-ġejni jena irrealizzajt Ek toqgħod tara, ikollok ħafna ħin fuq idejk ħafna drabi. U tibda tara isu ħajtek kif żvolġiet. U dejjem kien hemm pattern fejn jiena eh, dejjem hemm isu dak il-fażi f'ħajti li kif qed inti tarrikkixxi ħajtek, però tru a lot of hardship. Issa jew dan kien id-destin tiegħi, jew hemm xi purpose fajti li nemmnu ħafna dan, eh, jena, li I'm here for a reason, għara tgħid li jintu xorta speċjali, ċednejt li jintu speċjali, imma nħossek, vera nħossa din, mod spirituali, li jena ġejt fid-dinja to make a difference. Mhux just to comply, to stay oblivious to whatever is happening around me, imma qisu dejjem ikun hemm dawk l-episodji li jiena they shatter me in some way or another, whether it's jien naf, childhood trauma, whether it's relationships, whether it's work, whether it's profession, whether it's uh, you, you name it, disease li kalli reġenti. Uh, li they, they strip me to the core u jiena noħroġ iktar b'saħħti. Jiena nemmen ħafna fil-teorija li what doesn't kill you makes you stronger. U dika vera taħdem fuqi, nara jiena, nemmen ħafna fija. Sissa, at least, Dejjem ħriġt b'saħħti u kbirt iktar. U mhux ġas kbirt għalija. Nipprova għajredi jgħid dak li nitgħallem Eh, l-enerġija tiegħi lil ħaddieħor għax mm, dik eh, ħafna nies idu li jura inspiration u donate mhux qed jaraw ma doff inspiration bniedma Eh, mhux huwa bniedma li qed tesprimi għax jiena mbagħad għandi l-arti tal-espressjoni nħossaw ħafna wkoll li I can express myself ħafna. Imma he, dib dawn naf li n-nies they relate to speċi meta jaraw eh, dik il-persuna reżiljenti u akkosta kollox qed tibqa' dejja u tiġġielet u tiġġielet in a positive way, mhux naf kif. Eh, eh jaraw ispirazzjoni u ġibu l-motivazzjoni għal jom infushom biex ikomplu għaddejjin. Issa inti saqsejtni, forsi żvijat naqra, minni Ingrid, eh jiena dik il-persuna li dejjem nara njem Isni jekk kolli nagħti visual eh, image tiegħi tkun dik il-persuna brih għaddej u jiena dejjem għaddejja. Sissa dejjem hekk narani. Xi darba nixtieq inkun fil-kalmezza u fl-armonija u fl-ekwilibrium, imma bħalissa nħossni li għadni għaddejja f'dik il-battalja. Nsaqsik xi ħaġa. Taħseb illi il-kalma issibha jekk tibqa' tgħix hawn barra? Jew taħseb li biex issibha se tidħol hawn ġew? Iva. Le, trid tidħol hemm ġew. Il-dinja tal-jenana ħafna. U jiena kont tal-jenata u biżi ħafna qabel ma ġara da kollu li jisek eh, eh, il-ġurnata tgħaddi u qasbis tirrealizza li għaddiet, tqum filgħodu tiġri biex tasal l-appunt l-ewwel appuntament li jkollok, rrid tillaħħaq mal-professjoni, mal-business, mal-isport, ma' sfin, mal-wellness center, mal-familja, elf ħaġa. Ġifiri, eh, kif inti kont nilbes ħafna people differenti. Pero, ifimni, I don't regret ta' ġifiri, għaxina, that's what made my identity, ġifiri. U bekk ħat blow kbira jiena b'dal disease li kelli, għax għatali good chunk, a 90% of what made my identity in my previous life. Isa, ek najdela jien, my previous life issa tħalt fit transition għal my new me, taf kif? Mela għajt li xieġra għalek. Eh, jena, ħafna nis ġiġa għandhom background tija jax kont kellimt qabel u koll. 2024 eh, ġi diagnosed with an aggressive cancer. out of the blue, għax vejna vera kont healthy, ġifiri, u follow ja, eh, I mean, eh, more training u nikol tajjeb, bla bla bla, insomma, u anyway, faqqa dal-cancer. Eh, indi xaħatik nerf, ġifiri, laqat ma samaw bih, ġifiri. U U bidli ħajti ta' ta' fuq ġifiri, f'daqqa waħda jiena ġej diagnosed cancer, għallu li se jaqtaw li siqi minħabba l-cancer, għax kien ġo xatka fej tibda l-koxxa mek. U beda jikber, u jimbeda, għax u kien tumur, beda jimbeda l-mod aggressiv in cancer. U dawn li wej għallu li li

meta 90% ta' ħajti kienet tirrivolvja madwar il-physical, eh, jisom qasaw li tlet kwart, 90% minn ħajti pratikament. La stajt niprattika l-sport, la nisfen, la inti tafax, inti sfin. It's not just that it's fun, it's the passion, it's the emotion li inti għandek li tabbina ma dik il-practice li titlef inti fil-verità, tifhimni mhux ġasu hija billi ma tistax tisfen iżjed. Le, it's, it's what you associate with it, ġifieri. It's a spiritual experience as well. Eh, titlifa l-passjoni tijak, min mbat tibda l-kimo li toqtlok, litri li toqtlok il-kimo stef. Toqtlok, min at least il-kimo l-ħatjena kienet tant aggressiva li Għasbajt naraf li nifsi. Eħe, emotionally, physically, spiritually, tibda tmut inti. Eh, u waħda, d-realtà kollha tittassorbija, you have to digest it, you have to accept it, you have to adapt to it. U f'daqqa waħda, eh, It's a new reality li inti you weren't prepared for it u f'daqqa waħda it hits you, laj daqqa ta' trakk u ħallik tal-post. U diku dak li ġra li jena li eh, still I'm not, I don't, ma naħsibx li jena għaddattajt Adattajt fully għal dan tip ta' ħajja xodni I'm still mourning my what I lost, the losses, the continuous losses, nara sħabi għadhom eh, dejjien eh, l-stil ta' ħajja li kellhom, kelli jiena kont nifrekwenta l-istess postijiet bħalhom. Eh, Għafsa ta' qalb kbira, mhux. Kien hemm peress illi l-kanser tiegħek kien rari ħafna. Kien hemm xi ftit oħra li kellhom l-istess tip ta' kanser u mietu għedtli. Ah, iva. Eh, jiena bdejt nirriċerka ħafna, ġifieri, eh, kien beda ċ-ChatGPT eżatti dik iż-żmien u fajtu l-ista tajt bil-mistoqsijiet. Nagħmel riċerki u nistaqsi nibad barra. Eh, mbagħad kont iġġojnja xi forums fuq il- fuq il-Facebook u support groups oħrajn eh, fej basically they shared the same disease but not the location kienet differenti għax hu cancer li kelli pediatric. So. u um, u fil-bon, ġifiri jina la jena tifla u l-anqas kien fil-bon, tijaj, ġifiri diagnosis. Ġo nerf kien. Ġo xajatik nerf, which is the

Eh, eh, eh, u bdejt, bdejt nifollow jom u nara x'esperjenzi qed jgħaddu minnu taf kif eh, li kimo li se nieħdu, il-tabib qalli il-kimo li se tieħu aggressiv ħafna u għandix garanzija li you're going to survive, if not the cancer you might not survive the chemo. I mean, you know, it's a lot of, a lot, a lot you know, it's a lot. Tibda tares li ta' madwarek, eh, l-ħajja kemmi kultant bla sens tgħid ma toffi eh, f'daqqa waħda fil-li orrejt fil-li titaffeċ. U eħe, meta bdejt nara n-nies l-oħra xi ċed jgħaddu, ġifieri ħafna minnhom imutu bil-kimo stess. Joqtolhom. U daw qed nsemmu tfal u teenage. Ġifieri wuċar aħna naħsbu li batu iktar. Fil-verità tfal u teenage huma ħafna iktar reżiljenti mill-kbar għax they can resist eh, treatment għandhom il-growth hormone tagħhom eh, tihom ċans iktar jikbru jibidlu ċ-ċellol iktar malajr milli xi ħadd anzjan. Le. Le, mux anzjani. Istejx ta' qabel. Le, I mean, you know, grown up. Terġa il-kimo kienet direct nidlejn it-tfal. So, ma ta' tixkas il-hormones tan nisa, ma ta' tixkas affarijiet oħra. So, that's eh, something else you have to deal with it. U unfortunately, uh, medical profession, they don't give the little. The, the, the, ma, ma jatux l-inqas uh, importanza li l-kwalità tal-ħajja. L-importanti li inti you're alive, un bat jek tgħix b'siq waħda, bajn waħdek u bl-oħra kważi kważi it's not within their remit. U dik tweġġani ħafna jena, għax we are a holistic person, oh, we are one person, uh, be it emotionally, be it physically, be it mentally, be it sexual. We're uh, one and the same person in one body. You can't divorce the, the, the different aspects of one body u ti pretendi li dak il-bniedem ħajjiex, at least jekk qed tittieħ ċans għal ħajja, tieħ ċans għal ħajja li tagħmel sens għalih with some quality. Imma le. Eh, dika xi ħaġa naħseb li għad irridu nevolvu fejn tidħol il-mediċina. Kieku kieku kontenti tabib. X'kont tagħmel differenti? Kollox. Le, le, kont. Għani li għalfejn insaqsik. Jiena u inti ħafna fuq l-istess wavelength. Naħseb illi kieku ngħaddi mill-istess esperjenza, bħalek nagħmel, nieħu kważi ridni fidi li nirriċerka, nagħmel il-parti tiegħi. Għax jiena nemmen illi ħafna ħafna nies jidħlu għal xi ħaġa b'mod għami għax jafdaw b'mod għami. Mhux hekk. Ma tihomx tort eh, ta'. Mhux hekk, għax aħna hekk ġejna ndokrinati li nemmnu li eżatt, eżatt. U għalhekk qed insaqsielek dik kieku jkollok reverse role. illum il-ġurnata li għaddejt minn din l-esperjenza għax nixtieqek tidħol ukoll anki fil-mertu ta' fl-opinjoni tiegħek xi żbalji saru. U dan kollu mod kostruttiv għax hemm mela, barra mela, nixtiequ mela. li jekk qed jismana xi ħadd u forsi għaddej minn xi ħaġa simili jew għalla ħares qatt xi darba tgħaddi minn xi ħaġa simili u tiftakar fil-podcast Ingrid x'jista' jsir differenti? Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsir differenti. Xaġa li vera nixtieq nara jiena fil-mediċina, fil-medical profession, hija li eh, ndaħlu flimkien eh, li il-conventional medicine u l-holistic holistic therapy or whatever you call it eh, ikunu complementary, mhux competition. Jiena kien jiġin it-tabib, mhux se ngħid minnu, se ismijiet, l-onkologist. Kien jiġi jittawalli fuq il- għax kien jaf li jiena infittex u naqra u nagħmel. Jittawal fuq il-komodina tal-isptar waqt il-kimo u jara kandi xi ġinġer, xi affarijiet hekk, u darba sabli xi biċċa ġinġer naħseb. U għalli dak ma rridek xtiħdu eh, waqt il-kimo. Għatlu għalfejn, biex tara l-kimo kemmu ħażin ġifiri, għax it could work against it. Xi toxins, u min balenu diħelġu fik. So il-ġinġer, superfoods, laqas kien ikun rridu nieħu. Anki jekk jiena kienet tagħmilni ħafna constipated, ġin kont ikun staġġinata. U għalli probabbli kon noperaw aktar ma minnu, nħabba l-imsaren ma bedewx dakka kienu slow ħafna bil-kimo. Għetlu toperani, għetlu niprofa eh, mmexxi waħdi, taf kif nieħu affarijiet li jmexxu u dakka. U bdejt nieħu itabek, suwek, Għalli però tittaj li xattiħu, għetlu ġifiri inti kontent operani. U ma mux kontent li jena għet nuża l-ikel li huwa l-medicina free li teżisti. U kien ġab li niftakar kien ġab li xie medicina, kienet highly potent ġifiri din medicina. Bdejt niblidja minn tlet benadi. Veġajni li, uh, anyway, ma nix ma nix ħanitħol f'affarijiet, rekti li u anki mill-bleder. Minn tlet binadi bdejt nibblidja. Għatlu dix medicina tajtni. Alright, irnexxili immur il-bathroom imma min jaf x'ħsara kienet qed tagħmilli din biex ġismi rjakti b'dak il-mod. Ġifieri di xi ħaġa li ara eh, sef the, the best medicine is free. Sunlight, holistic healing, eh, meditation, food, superfoods. U aħna noptjaw għal dik il-medicina li tkissirna. Il-medicina fil-verità mhijiex edem. Dinna qribsa. To cure us, but to, to mask the symptoms. To biex, biex ittaffi s-sintomi. Sawa? Il-medicina fil-verità hija profit driven. So, at the top, sajjeb, u drizz down to il-tobba, il-farmaceutiċi, kolla li we are customers, not patients fil-verita. A cured patient is uh, zero profit. You know? So, uh, uh, fil-verita inti dejt rajtu Langton, itafulek is-sintomi, ituk il-painkillers, jekk ituk mediċina ħadd fejqek minnaħa u toħloqlok problemi oħra, so you're a customer for a different reason, again, a repeat customer. Li qed nipprova ngħid jiena li nisem barra għandhom jiftu naqrajnijom. U they think outside the box. Mela, jekk jiena ġej diagnosed, fittex, orrejt, forsi mhux kulħadd jinħala, jew da, imma don't stick to xjajdlek il-med, xjajdlek il-tabib, il-tabib ma t-tjom xtojt il-tobba, għax that's what they learn. Bde għamilt naqra riċerka, il-medical eh, course li jihdu t-tobba, taf kem fih nutrition element tijaw, a few hours, a few hours, not even a week, not even half a week, a few hours when nutrition is our fundamental, our basic medicine. Sawa? You are what you eat. We are what you eat. Ġifri jek inti tistudja bniedem l ħaġa li għandek tagħmel tara. Qiegħed iddaħħal ġo ġismu. Tajjeb. U oh, we discard it for a reason, ġifiri dan maħsubek, ġifiri, from the top, li il-medicina, il-medical course għandu jkun kważi fully equals pharmaceutical u patologi, ġifiri, other than that, they don't study nutrition at all. Jek tajdilom nutrition, għasideja. Għasideja ta' xejn. Għafna drabi jien kon noqgħod ngħidilhom ħafna affarijiet. X'kiena tkun il-feedback tagħhom? Xej, er, eh, resistenza. Ma jirrikonoxxu. Resistenza u kważi kważi eh, eh, kienet anki taqleb fuq arroganza. Ġifiri, jisek qed tipprova kienu jarawni jisni I'm trying to outsmart them. Tifhimni? Għalfejn ma kienx iħallik l-onkologist tiħu l-ġinġer sa kemm kont qed tiħu l-chemotherapy? Għax eh, could work against it, għax il-chemotherapy huwa eh, toxins, huwa eh, And ginger could Huwa work valenu qed again. jeqred kollu. Huwa valenu, issa l-ginger Il-ginger. jista' jaħdem kontra dak il-valenu. So I wouldn't be taking il-valenu li suppost Kollu. kollu. U l-kimo hija valenu. U don't exclude li hawn ħafna rimedji oħra that are neither recorded. Okay? U jekk jazzardaw jitkellmu, mbagħad forsi terġa' tmur għand l-okol xellek issa kompli with your holistic healing hija tiġi x'għandi. Allura n-nies jibżaw, Stef, jibżaw jitkellmu għax jgħidlek eh, eh, jien jekk nerġa' mmur ikolli vera bżonn eh, minn għandhom. Daħlu lek il-biżaw, ġekku.

għamiltu xi ħaġa li ma kont għamiltu xejn, naħliflek ġifieri. Eh, biex ma jarani xiktar, għax rali jena għadma jibsa, kind of, u rrit eh, b'mod stinat, rrit l-infiq, u l-infiq eh, anki quality of life, u rani trettu. ran it-tret tal għalih nifsu. Ġifiri, għax jena bdejt bdejt niprov u dan l-istess wet li rridni nemputatja, li rridni li kien joqgħod kien ħafna insensittiv fil-konfront tiegħi. Dik oħra li rrid nixtieq nitkellem naqra fuqha is-sensittività tal- tal-konsulenti u l-medical professionals inti għandek pazjent qoddimek, eh, ir-realtà tiegħu f'daqqa waħda eh, nbidlitlu. Ma għandekx robot, tistmaħ ta' pazjent, trid ikollok dik in-naqra eh, kif tajt li Paċenzja, tolleranza. Paċenzja, tolleranza. Eh, empatija. Empatija, dik il-kelma, empatija, lej, min xej, ma t-sistix, sef. Speċjalment il-konsulenti, the top notch ones. Nope. Kif titħol dejhom taħseb li għandek virtual stop, stop clock, ġifiri bil-kem għandhom ċans ikellmuk. Kif tedilhom fit-tixtek, mela kompli fit-tix, tiġixaw, dak it-tip ta' rogan, iva iva bis-serjetà. Mela għal darba rajt il-cancer jena fuq il-laptop tiegħu jew f'kompjuter x'kien insomma.

Mhux aggressive cancer. Xej, bdew jistennew qalu the full eh, diagnosis minn barra, il-pathology test, jiġu d-riżultati tiegħu. We had already preliminary um, results minn Malta. Uh, eh, Pero they had to, għax tant kien stramp, li bdew jaraw li rridu diagnosis minn barra, rridu second opinion minn barra minn Oxford. U minn Oxford ma ximkien ieħor, bla bla bla, x'ħadd ma jrid jisu jieħu responsabilità fuq fuq diagnosis, apparently. Anyways, um, mbagħad kelli nkun jiena personali li kontattjajt ħabib tiegħi illum miskin mejjet, ħafirlu, um, li kien għaddej mill-kanser u Għatlu minnu l-onkoloġistija għalli laqas bis konna fl-eżist samok, xej, għamin, għat ma tkun iċċappast, min ma tkunx ta' fuq ċertu affarijiet. Eh, u għalli, per eżempju, għalli, eh, għalli saħantik namer tijaw, għalli kellimtu, it's okay, it's okay, rajta ċetta u batlu jien personali, għandu kun il-pazjent imma. U naf oħrajn jena, eh, mammi ta' wieħed partikolari li miet bl-istess bl-istess tip ta' kanser li kelli jiena, li tajd li kemm nixtieq kelli dak il-kuraġġ li għandek inti biex eh, kont nirreżisti għax ħafna nies they rely fuq xejdulhom it-tobba għax eh, aħna hekk tallimna li t-tabib huwa l-alla u fejn tidħol eh, s-saħħa taf kif. And you don't double double Double eh, xajdulu. You don't question and, and double check l-affarijiet li qed jgħidlek. Imma eh, unfortunately realtà hija xi differenti. Kemm importanti li pazjent ikun jaf ikkomunika mat-tabib? Jiġri, inti li rajta sew esperjenzajta, kemm importanti li kull sintomu li qed tħoss tgħaddih it-tabib għax it-tabib għandu bżonn ikun jaf biex jagħmel the full diagnosis. Mhm. Eh, importanti ħafna ġifiri eh, eh, jekk tħossu ġieħ jew jekk tħoss any symptom tgħidlu, ġifiri. Ħalli ju jkollu the complete picture, no? Mm. Ġina rezistewk. Ġili. Ġili jettilom per eżempju, isma qed inħossek hekk u hekk. Għax jiena nemmen ħafna bl-intuition ukoll. Dejjem, jirreżistuni jiena. Jiena forsi daqsxejn għadmib sa vera, ma għal-ġit tijaj, taf kif għax vera rrit li. Xek għandhom ikun. Ek għandu jkun, imma, I'm sorry, Stefhi, mm, u ma jridu dawk it-tip ta' pazjenti li jaċċettaw, thank you, thank you, jaċċettaw, jemnu dak. U ma jisaqsu xejn. U ma jisaqsu xejn, they don't challenge them, Jaraw, jarawha naħseb bħala isa ma nafx. Ma nafx jarawha, għajder challenge, għajder. Għax jiena kieku xi ħadd jiġi fil-professjoni tiegħi u jgħidli isma' jista' jkun hekk eh, nipprova nieħu minna anzi. Mhm. Forsi eh, Offiża. kważi, nitgħallem. kważi, Eh, jeħossuha. offiża. Offiża. Issa kemm Anki jekk toffendi- mort second opinion, which we have a right to. Mhux hekk. Mela, ngħidlek din ukoll. Meta kont eh, jiena ġejt klassifikata taħt orthopedic, issa jiena il-cancer tiegħi kien ġo sciatic nerve, so it's nerve, it's neuro. Jien bdejt ngħid imma kif orthopedic, mhux neuro. Imma neuro mbagħad skoprejt li it's brain and spine. Fejtħol peripheral nerves kif kien tiegħi, it's not it's like a grey area. U jitfawa taħt orthopedic. oħra tal eh u meta kont mort initially u meta ġej diagnosed initially kont kien żmien il-ġimgħa Santa Marija u kien kulħadd mhux available holidays u x'naf jien u jiena nġennin kif rajt fuq l-MRI li għandi eh, dak u ma nistax nsib il-ħadd u hekk. U kont mort għand neurosurgeon. Apparti li kont diġà qiegħda taħt l-orthopedic. Malli sar jaf, he, he raised hell, eh? Et najdlek, kien one of the reasons why għatani mill-lista, ġifiri. Sa jien ma morċ, ma morċ to another orthopedic surgeon, jien mort għand neuro. To get, eh, inti inti tibda, jien at least panik jgħid, bdejt eh, spara forsi tolqod ximkien taf kif. Eh, ma fiex l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu, ġiru ma kellux għal U technically suppost fl-operation daħlu neurosurgeon. Mhux hekk which they didn't. Imma mbagħad kienu ġabu li wieħed minn barra, etc. Anki li xu tal-biopsi. Mela l-ewwel ħallewni ara from the date of jemmaraj it was ehm, l-MRI kien ħareġ riżultat, ċoħe, eh, August 13, 14, xaħġek, lejlet Santa Marija, xadna niftakar, 14. L-ewwel ma rridux jagħmlu li jammaraj ta' siqi fejn kelli l-uġieħ. Għax daw kulħadd jgħidu li li ġej minn dari l-uġieħ. Għallu li dak rifert pain, żgur u da. U għamlu li għamlu li jammaraj ta' dari. U jem il-gut feeling, kemm importanti li nemnu li nafdaw we trust our intuition. Għal, u, u, u kif kont ħdejh, insomma, tlumma, jiena mill-koxxa jisu ġej, għax kif nafa sekk anki nkun bil-qeda, per eżempju, intir, bdejt, kif nolqtu, intir, nola. Għatlu, so there is a specific spot fej għandi l-ġieħ jiena, u the intolerance, jisni litri li xokjajt ruħi, għax being a nerf, dak il-feedback li jtik. Li ora jtejja namlu tat-taj u koll. Ina, imma rajt fajti għat ma konna xin, għat ma kont tersaqt li sptar, għat najlek. Fajti, dajem helti u kollox. U jien kont nasib li għamma rajt full body per se titħol ġo tube. Ma kontx nasib li segmenti, la tieħu ħsieb u tagħmel pereżempju jekk ta' darek u mbagħad parti oħra tagħmilha specifically. Għetlu mela mhux full body, għalli le, għalli ma la tridu għen għamluha. Ġifieri it was like u għana nbuha, taf kif. U l-ewwel ħareġ niftakar l-MRI ta' dari. U riżulta li kien hemm naqawer erter jiena peress li kont nitrenja hardcore. Ikun hemm x'naqra

Issa tarek hemm xi ħaġa b'siqi wkoll. Uħu erba' tim wara joħroġ ta' siqi. U ħareġ u dat tumur. L-ewwel ħaġa li qal it-tabib qal li dak tumur qal li mhux tumur, qal li dak meta jkollok ponta, ponta. Ponta qal li paddilek jew ċesta żgħira qal li jitneħħa easy jew tista' tħalli hemm. Alla ħarsi kollok toqgħod. Jiena ħanilek ksef li kieku ma ġilitx jiena llum minn x'qed tarani qudiemek. Bil-garanzija li qed ngħid. Kif iġġiliet tajt kif? Qed niġġieled. Għamilt. Ehm, ħin kollu. Nagħmel ir-riċerka tiegħi, nafda full gut feeling ukoll, l-intuition, għax jiena oħra, jiena dejjem tip ta' bniedma li għaj listen a lot to my body. Ok, eh, dika xi ħaġa wkoll li eh, Kullin niftakar, ħanilek t-daħq. Kont nġri qabel u kol jena, kont eh, maratoni, long distance runner. U kont nħosni tajjeb meta namel fasting. U għammi dem li jisek ġemel int dejjem tikol, tikol għal-xri ġurnata sejħa. U jien kont namela u kol għax pers li konna nitrenjaw. Kien idejjaqni li kell fuq l-iston, kol kont nikun nikol minn ħafna qabel. Ġvida, di qabel ma ħareġ ġifiri l-lum kullħat fissat fuq l-intermittent fasting, imma dak iż-żmien kien għadu ħadd ma sema bih, taf kif. Anzi kien jgħidu l trid tikol kut tliet sigħat u għax il-metabolizmu jislowja bla bla bla. U kont inħoss li ġismi kuntent Iżid pis. U kont nagħmel akkost ta' li kulħadd jgħidli u jajjarni li sni ġemel, ġemel kien iduli. Għax l-istorja, l-istorja li kell. Imma kont inħosni, u dejjem I stick to what my body tells me. Femt? Mux xjajd li l-conventional medicine u jew xjajd li whoever. Għalfimni. E, u minn hemm, ġifieri I listen a lot to my body, jekk inħoss li arħat xi ħaġa. U ġismi jirrispondini ħafna, eh, ġifieri wkoll. E, jekk nieħu xi ħaġa, mqar drink u jagħmel li d-dan ngħid mela dak kien ħażin. Aw min, bqa' nieżel u ma jħoss sintomi ta' xejn jena niblowt, ja, whatever. Ġifiri, jgħidli, l-ewwel darba ħadd il-kimo, Eh, meta tħalt, ġifiri, that, that first day, il-partner tiegħi minnu mar jagħmel kafe ġol-kitchenette tal-ward, għal ħawna minn kafe ta' s-sanġi. Għazdam 10 minutes ġifiri, jiġi sibni kol njara, krawġ dek. Skużi, djareja, kull imkien, ġifiri. U

Mhux ħadd inżel tajjeb dlet ngħid ma' ħafna nies, imma kont nemmen li eh, l-healing għaddu jkun naturally. Ġifieri mill-ikel, minn dak li provdilna natura, għax jiena nemmen li jekk hemm hemm disease, Alla ħalaq eh, natura biex we fight it. Qed tifhimni? U nerġa' naqbad fuq il-biopsy għax kont ħansemmija u naħseb nsejta. The worst thing that they can ever do which they did to me as well, u I didn't know, by the way, kienet il-biopsy. Meta int għandek cancer, the accumulation of toxins and whatever there is inside, il-ġisem għal tapposta jiġborhom fl-imkien. U l-ar ħaġa nistgħu nagħmlu nifqgħu ilu bil-needle u ovvjament Jgħidlek issa fqajtni, issa ħa ninferixlek hija u jattakkalek l-organi u daqshekk and you've had it. The worst thing is metastasis u jiena l-kanser tiegħi kieku kien metastasized kelli 20% chance of survival. Peress li, fimni, minn kollox għamluli biex jinfirex, ma nafx kont sfortunata u fortunata fl-istess ħin li ma nfirix. Għax minn kollox ġara biex jinfirex dal-cancer, l-ewwel jawel jagħmlu lek il-biopsy, mbagħad ituk il-kimo, which is like isek tfajtlu Isek għandek innaru ftaħtlu t-twiqi. U tilt l-immunity system tiegħek. Tilt l-immunity. Għanejdu, raġu ħarġila tal-cancer. Taf għalfej jerġa' joħroġ. U reġa' aggressiv issa. Taf għalfej joħroġ aggressiv? One, il-kimo doesn't kill the, the stem cells of, of cancer. Mel inti għandek ċertu ċelloli tal-cancer that are immune to kimo. U iktar ma tbellalhom kimo, iktar jiġu immune u b'saħħithom. So you're only, only putting them into dormant state. Kif tuqaf il-kimo, jerġa' joħroġ. Plus li lilek iġibuk mingħajr immunity. ta' xejn. Allura inti m'għandikx is-saħħa u l-immunità tiegħek li tiġġieled kontra whatever happens. Did l-istess kif ġrat ilna bil-COVID vaccination, jina bil-ċuċi minn qoddim najda li jina 200% li minn hemm ġiet. 200, orajt, ma nistax intik il- ma nistax nġib evidenza, Għax ma tistax ikollok. Ma ħadd ma għamel studju fuqha biex ikollna l-evidenza. Studji saru. Però saru u ma eħe. Eh. U għat resqu anki eh, Bill Gates u CEO ta' Pfizer resqu għom, mm-hmm. ġifiri, kem court cases għaddejjin. Għat eh, jamlu ċertu patterns għat jindunaw u raw x'kien fija li kienet mass genocide u it was intended to be, ġifiri. Imma jma nitħlox fija xinkunu qed nirfsu naħseb punt naqa sensittiv. Imma jiena ngħid li minna. Għax minn duħatta jiena, that same day, that same afternoon, minn duħatta, bdejt notor minn si immis mela maqra biex nimxi għamilt a good three weeks. Bdejt inxom untijom metallic

Minn mindu ħadd ħadd il-booster, l-ar waħda dik kienet. U minn studji li saru, eh, sabu li l-immunità niżlu inna tant li inti mbagħad ikun prone jew kollok xi predisposition għal xi tip ta' disease joħroġlok iktar malajr eh, u maġġel u ġismek m'għandux l-immunità biex jiġi lidlu. Naf li ħa jkun hawn min qed jisimgħek titkellem u jgħid imma di kif qed titkellem hekk, di xi tabib, di xi onkoloġist, minn fejn ġabitha din l-informazzjoni? La jien tabib, la jien onkoloġist. Però eh, meta inti tkun fija fi dak iż-żarbun eh, u kollok ġifieri il- eh, your own experience, inti bil-fors trid u ma tridx ħatkun compelled biex Fir-riċerka, is-sawmin forsi ma tantx inqala jew ma jifhimx xi ħaġa oħra għal they rely on other people. Imma jiena nsertajt ninqala. Bil-fors tagħmel riċerka bil-fors għax inti għandek eh, your own, your, em, em your own, your, your own life at stake u ġifiri ovvja u li ħat prova salva u jina a life lover u big nħob il-ħajja ġifiri mux just I survive, I want to live. I'm not just alive, I want to live. Tifem, and just, just, I don't just exist. Qed tifhimni? U kif kont qed ngħidlek, ġifieri t-tobba ħafna drabi they preserve life but not quality of life. Għalihom I'm a success factor la għadni nieħu nifs, ma jiena ma rridx ġust nieħu nifs, jiena għandi familja, għandi personalità, għandi l-identità u oħra. Inti, we are a holistic, I mean, we are one person. Ma tistax tneħħi il-mental, l-emotional, Inti kont taf li meta għandek l-emotional health tiegħek edha edha tiġi attakkata jinbidel il-chemistry ta' ċelloli ta' ġisimna. Brava. Ġifiri, għas ideja manna ta' kemem, kem, kem, kem aħna on a wide, much wider spectrum minn dak li naħsbu. Kemm il-fiziku tagħna jiġi affettwat minn moħħna u mill-ispiritwalità tagħna, Ħafna. l-aspett emottiv. L-emozzjonali, emotional health, sexual health, you know, it's, it's all interconnected, Stef. Ma nistawx inneħħu wieħed u nxl- u l-ieħor. Fejn tinsab illum Ingrid? X'ġara? Illum nħossni li I'm nħossni li iktar tħalt iktar f'dil spiritualita. Mux reġjon, ta' nitkellem, spiritualita. I'm iktar into, into me, into the inner, inner side. the power of yourself. Power of myself, uh, the spiritual side. U, again, għax bil-fors, meta inti you're stripped to the core, il-survival instinct ħajtik li inti you explore other means. If you can't go through the physical, you go through the spiritual, through the emotional. Taf kif tipprova ġib dak il-vibe li kellek qabel through other means. Qed tifhem, ġifieri eħe, so ma nistgħux ngħidu ok għandek mental issues mela mur you know, it's not, jiena oħra, il-mental therapy tiegħi kienet, il-mental health tiegħi kienet tiġi ħafna mill-physical qabel. Issa, eh, ma nistax, per eżempju, nusa siqi kif kont qabel, għara ma nistax eh, immur through that means, għallur niprofa, xorta għadni niprofa nusa l-physical, immur hydrotherapy fil-pool u għek, ġifiri, the physical side, l-activity, niprofa nġib kem nista. Imma bil-fors inti biex ma tmurx kuku minnaw, taf kif, trid tesplora means oħrajn. U hemm means oħrajn. Eh, eh. Jiena ħafna nies jgħiduli ehm, imma ma tidirx ta' li inti muġuha jew hekk, jew isu kultant jibdew jinsinwaw li isek taġġibhom jew hekk taf kif. Kif jista' jkun muġuha? Jarawk hekk ma jgħidux modik. Tifhem, jew imma kieku jien ma noħroġ ikun kun muġuha, tipo isek kif qed toħroġ intik. Għax nagħmel jien diġà għandi sentej. u ġasfrina jien bħalissa kif qed inkellmek għandi siqi excruciating pain. Ġifieri jisom qed jaqtaw ili ħin kollu. Jekk jisra tissega li siqi li trid kind of pain. U xokki għaddej ħin kollu għaddej, l-ġieħ ħin kollu għaddej. U I chose to have that biex nagħti ċans si il-nerf jerġa' jikber. Jien bħalissa n-nerf kiber sisfel. Kulħadd qalli, forget it, impossibbli! Għax ovvjament għandi a long way biex jasal mill-ispajn dak irid jerġa' jinżel sisfel. Iġifri inti qed kabbar ix-xatik nerf terġa'. I am, yes. It, it, it, it came down to the to the ankle Sissa wasal, went eksonelli ġifiri. Eh, studjajt u koll kif, kif daka jikber u kif, ara, taf tant għandi xinejlek, nibda naqbad ħġġet. Meta, meta għamlu l-operation jena, eh, għallu lissa tuża l-wheelchair u għek, Xinu? Għan uża l-wheelchair. Mux, tulli rispekt li kull min juża l-wheelchair, ta' ġifiri. Imma jiena ma rridx nuża l-wheelchair. Għattilom dak uħduħ minna, għalli ma nkunx tempted nużax. Għattilom thank you, pero jien għan prova nimxi. Five hours into the surgery, ġifiri wara li ġejt ftijaj mill-loppju kollox. Ġew il-fizjos, għallu li jissa ġabni l il-wheelchair forsi tibda tiċċaqla ftit. Għattilom nistanħu il-reports ta' surgeon nara x'kitibli with an intention. Taqlu li le dak ma stax taraħ jaraħ il-pazjent. Ġifiri, ma stax jaraħ il-pazjent. Le, available għat-tobba biss. Anyway, għajt ninsisti, eħe, eh, l-affariet li għajdu l huma tal. Eħe, eh, jina I don't take no for an answer. Għatilom le, dak huwa Intended għalija naħseb jena, I want to see it. Anyway, ġabuħ, u kollu kien hemm miktub li I am, I can be weight bearing, ġifiri nista' nġor il-pis tiegħi. So mela nista' nġor il-pis fost ħafna ġieħe għax jiena ħaqsiqi miftuħa minn fuq s'isfel. Minn fuq tal-koxxa s'isfel net miftuħa. U fimni bej l-ġbit tal-punti, bej l-ġieħ ta' whatever, uġieħ kontra uġieħ. U

Ġew biex żommuni għalilhom le ġibu li ġast issiġġu dak li timxi bih u bil mxejt bih ovvjament sax timxi. Sakemm nżilt mis-sodda ġifieri ħaċċi kwarta, sakemm nżilt mis-sodda u jinżel id-dem kollu u tintefaħlek si, insomma. Imma imxejt. Qalu li issa la mxejt illum inti għandek ċans li xi darba timxi. La mxejt illum. Mux, kara kikun tfajt ġo wheelchair, jina għandni fil-wheelchair. Sewa? U narrom nies li għandhom injuries ħafna nqas minn tiegħi jiġu l-hydrotherapy pereżempju jinżlu bil-wheelchair, jinżlu bil-carrier u kollox, ġifieri u ġil nistaqsi ngħid imma x'għandhom dak. Idu li qas compared miegħek m'għandhom xejn. Ġifieri naqra, kemm il-mindset, kemm il-moħħ huwa powerful. Dik oħra x'punt li nixtieq nġib il-qoddim. li jgħidlek moħħok, orajt, kun limitat bil-fiżiku ġieli, imma jekk inti tgħid ħana sal saw saw tasal jew inqas. Jekk inti tgħid ħana mira fuq, tasal forsi inqas imma tlist wasal tiktar milli jħsibt. U again jiena meta ġi s-serġi naħħar għalli t-samini kena għalli mlaqti tikber dan għalli għalli keep doing what you're doing. I'm quoting him. I keep doing what you're doing. Għalli xed namen, għetlu xej, għetlu eh, nibqa namen terapija, kull jum imur terapija, bsijat ġifiri. Għax, minna ma nafu aħna, s-siq l-oħra, taħti l-enerġija l-siq. Hmm? Jien nibqa nsostni li l-ġisem. Il-ġisem huwa meravilja. Meravilja. Tal-bliħ, jek nieqfu nintervjenu. Eħe, il meta nagħmel terapija, eh, vera, niġi emotional. Jien anki conscious li nibda ngħid ejja, pull, pull, u hekk. Issa, tant, tant wasalt ġifieri, eh, għandi masel minnhom qabad. Which is immir qed ngħidlek, jekk toqgħod tara l-anatomija ta' sciatic nerve, it's so complicated, it's very complicated. Jiena li ġali għataw li sciatic nerve with a gap daqshekk. Umbagħad they grafted it with sural nerve, so komplew għataw li l-biċċa tisfel. Għataw biċċiet. Sural nerve is not a motor nerve, it's a sensory nerve. So it, the only function was to give it a pathway. Biex jekk jerġa' jikber, mhux jifpa jerja left right hand. Kif? Għandu minn fejn jgħaddi. So basically dan sab il-polarity kiber within mela jina ġejt operata February 2025. Eh, fil-ġurnata ta' Jum ir-Repubblika minna li dik ta' ta' Deċembru, xikun fil-Repubblika 13. 13 Diċembru, għax niftakar kien is-Sibt. Dejt nħoss l-ewwel ċaqliqa. Eh, flicker, għas flicker movement. 2 cm movement. Ġifieri il-gastrox qed jaqbad, il-gastrocnemius, il-masel ta' gastrocnemius beda jaqbad. Tal-bliħ. Wow. Tal-bliħ. 10 months later. Ġifieri. Uh, which is something jina ħafna tabbalu li insa, forget it, don't even think about it. Għax inti mbagħad forsi toqgħod timla rasek. Tilhom jiena ħan nibqa' nipprova mhux ħan niġi kif kont, ma sax ngħid li ħan niġi kif kont. Impossibbli kważi dik. Imma as close to functionality as possible. Ġifieri Issa li għandi problema għax il-muscles jiġu atrophied. So il-muscle fibers jiġu jimbidlu isu fibrotik, jiġi isu feti tixu. U għax qed ngħidlek, tant nistudja l-anatomija inside out naf. Qed nieħu pjaċira x'jiena vera ninkuraġġi x'in-nies biex jieħdu interess. Mhm. Speċjalment fihom infushom. Fek mux mux fiħinnik fik infusa kek. Fek, unkompli nikkonferma meta nisma nisbħalek onestament Ingrid kem il-natura tanti perfetta. U tant għanna għodda biex fej u l-inna nfusna. And we discard it. Aqqas nirrikonoxxu illi l-ġisem huwa tant sabiħ li jista' jfejjaq lilu nnifsu. U bekk nindaħlu ħafna, nindaħlu ħafna, ejnu, iva, Ejn, mela le, u l-mediċina għandha tkun hemm mm. alternatively. Però complementary. Eżatt, brava. Complementary. Mhux jew mediċina jew natural healing. Flimkien għandhom ikunu. Ekku. U il-medical profession għandha tibda mhux ħassita. Għax fejn ma jkunx hemm ma jsirx. Aw ta' tobba. Ma waħdi, għandi tabi, per eżempju, ta' zokkor, għaw tobba li għandhom eh, ċertu jifmu u jihdu l-ħin u l-empatija jisimaw ku jaraw minn fejn ġejja. But in general, medical profession we're light years away from getting there and uh, merging holistic healing with conventional medicine, naħseb jena, l-opinjoni tiegħi. Jena naħseb, ma nafx, korreġin inti, ma naħseb dan il-vjaġġ għali kien vjaġġ li għajmek spiritwali. U tħares lejn il-ħajja b'mod differenti. Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Tidħol fik innifsek stef, tibda tara xed jiġri madwarek. U testrapola dak li qed jiġri tibda tara kollox jikkonnektja u tibda tgħid imma ta' madwar ir-reqdin. Jien kont rieqda qabel. Għax bħalhom kont aljenata u ma kont qed nara xejn. Kulħadd isu oblivious jew anke tipprova tgħidilhom isma' qed tirrealizzaw li pereżempju dik ħażina jew dik tajba jew dik. Imma Dojd li xej, I want to remain positive, di tal-positive. Ma niflaħiex, eh? Għaliex? Ma niflaħiex tal-positive. Eh, you remain positive. Imma, mux positive in the sense li marriċ inkun naf. Realistic. Le, ma ħafna nis they don't take it. Il-pozitivita li jom marriċ inkun naf, għalli nibqa neħx eh, eh, oblivious. ħalli nibqa' nidħaq mhux pereżempju niġi influenzata b'ċertu negattività. Le, it starts from awareness. Jekk inti mhux se tkun aware ta' xi tiġi madwarek, mhux se tagħmel differenza la f'ħajtek u waħda ta' madwarek. U għalkemm aħna ġejna ndokrinati li nemmnu and we comply and all the systems around us, be it schooling, be it medical, be it religion, they're all uh, mastered and, and, and, uh, and shaped to, to, to make us compliant rather mill-li kunu, nkunu thinkers uh, sewa. Uh, uh, Allura aħna nifhem minn fejn huma ġejjin in-nies li l-general public li aħna indokrinati ma' mulinek, ma' bagħad ikun hemm dawk il-waħdiet li jew kif ġara lili kollhom waħda tajba. Eżatt. U ġibhom sensihom u tibda tħares lej il-ħajja b'mod differenti. Issa sofferenza gateway u. Eħe, sofferenza could be one of them. Ideali ma tkunx. Imma ħel, bniedem jidħol fih nifsu meta l-iktar li eh, something grips, strips him to the core, u eh, mux sofferenza bil-fors ta' mart, jista' jkun relationship, jista' jkun x'qed tara quddiemek jew is-sensittività. Jiena dejjem kont persuna sensittiva ħafna għall-environment tiegħi, għal dak ta' madwari. Ġifieri jekk pereżempju tinkellem lilek naf li dak qed iħares li bl-ikra, pereżempju, minn faċċata, pereżempju. Ġifieri I'm very sensitive to the environment, tifhimni? Jew jekk tħallġu kamra nies naf if I'm accepted or not. Jew if I can fit in or not. Ek, I, I have a feeling, ek, inħoss dak il-feeling, qed tifhem. Sensitività, ma intuition, eħe. Li nemmen li kulħadd għandu ma kulħadd għandu ma ħafna drabi jew jiġi ignored jew jiġi aljenat għax aljenati jew distratti b'ħafna distractions li għandna madwarna il-ħajja maġla ta' kuljum li rridu morru x-xogħol kif niġu mix-xogħol għajjina u min ma tantx ikollok enerġija toqgħod taħseb dawn l-affarijiet. Allura is-sofferenza kemm ittik ukoll physical time u fuq idejk u għandek ċans taħseb u tirrifletti ħafna iktar. Ukoll, għax kien tkun marid fuq is-sodda. Taf kif u tibdanki, daw sofferenzi waslu ħafna, fimni, jina bdejt ngħid inħammut, taf kif. U tibda tidħol iktar fl-ispiritualità tiegħek, tibda tgħid jekk immut x'ħansib.

diki u li ħafna drabi when we're shattered emmek li li nġu naqra ftana u u nibdaw nindirizzaw affarijiet oħra. Nixtieq li jkun hawn iktar awareness u anke f'xi qed jiġri madwarna na global level speċjalment. Eh, u niġu iktar aware u barra l-awareness li namlu xaġa dwara. Għax ħafna drabi we are divided and conquered. Eh, Jħolqulna gwerer, reliġjonijiet differenti uh, sexual orientation differenti to divide us. So we think we, we, we don't unite. Political parties. Emmek, they can exert their full power on us. Eh, sfortunatament, daw il-ftit waħdiet minn nies li qed jiġu awakened, idea li jiġu iktar fil-massa biex we unite u ma nibqgħux niġu vitmi ta' sistema. tas-sistema. Grazzi ħafna Ingrid ta' testemonjanza tiegħek u jiena bħalma nagħmel is-soltu nagħlaq u inti ġibtni għall-aħħar statement li ħa nagħmel għax sfortunatament ejja ngħidu hekk, min ikun qam, min ikun għadda minn ċertu sofferenza u qam, imbagħad jibda jifforma parti mil-lista tal-conspiracy theorists.